Onsaasire ku naareeka aha vidiyo ako kandeetera obutananika ahagati y'amagara gangye. Ebyo nibyo bizibaire kaingi munonga. Mwabana Busingye kumanywa, kukundwa, kwesiimira omu kintu kyanyu ahabw'abantu abarikukijumirira bakakigamba kubi. Kwonka turekye kuba ebifeera. Turekye kuba ebifeera naitwe tushemereire kuba amamanzi. Ori yagya ati abacwezi n'emizimu naiwe omugambire oti kasita niwe oterekyerera naiwe ori omu mizimu. Omugambire oti kasita naiwe ori omu mandwa z'otakumanya ezi za Yesu naiwe ori omu mizimu. Mugambire oti kasita naiwe okaruga owaanyu ori omu mizimu. Mbagambire, ekirungi mwena muriyo nimworekwa. Mbagambire, ku araaze kushoza ekigambo gabwe waareebera ekiri owaabo, mutyorere mugambire amazima kundi atuuze, tubaase kugaruraho purayidi yaitu. tubaase kugaruraho amahanga gaitu gagarukye omu buteeka. Ku orikuba noogyezaho kwetegyereza, waashanga ngu eiziina Uganda tiriine makuru, tiriine n'ahu ririkuza. Okashanga ngu eiziina Rwanda tiriine makuru, tiriine ahu ririkuza. Oriya omuntu akakyesiimira yaakitaho. To hoodwink people. to confuse the the generation eh how can you call my nation Uganda you are wrong ensi yangye tekyemereire kuba neyetwa Uganda nowayetsire Uganda moreover timwiraguju ku nogira ngu hariho omwiraguju akagyeta Uganda ninka agize nti at least ogwo aka but timwiraguju owagyetsire Uganda eh Kenya Kenya ti Kenya. Eri eiziina ti ryayo. Kenya eine eiziina ryayo. Tanzania ti Tanzania na Tanganyika eine eiziina ryayo. Ensi zaabo bo bakazikorera amaziina nibagimanya ku yaagiire kuba Amerika eka n'eba eti eeh. Baagumya norms zaabo, baagumya parade zaabo, baagyezaho kukuuma obukama bwabo, chief nibamumanya nka chief. Omuhanuuzi nibamumanya nk'omuhanuuzi, omufumu nibamumanya nk'omufumu, maraika nibamumanya nka maraika, buri kimwe kyona. Baija baatucwa amagura, baatushiisha. Imwe timwebuuza ahabw'enki omu Africa harimu amakanisa emitwaro ebiri? Omu bajungu, Amerika, katugire Amerika nobaasa kugishangamu akanisa kikumi, Uganda ogishange amakanisa emitwaro ebiri. Why? Itwe naitwe twine obwa Ruhanga, naitwe twine obufumu kwonka bakabudizayininga babushiisha. Emyoyo ei tushemereire kuba nituramya tiyo turikuramya. Ekirikumanyisa n'obu obufumu bwaitu doesn't have value at all, doesn't help Africa and doesn't help we people of Uganda. Not even Uganda we from great lakes ti Uganda great lakes ka nkigambe ntyo omu rujungu we people from great lakes itwe abarikuruga omu nsi nungi z'amayanja. baatushiisha, baatworeka ebitashemeire, baatubuzabuza, omufumu murungi nka pasita nk'ogu ku arikuza kutamba ayeta ayeta ekitiinisa kyabo ku niwe ey'amaani aine amaani gaabo ga Great Lakes, aine amaani g'amayanja, aine amaani g'ebibunga, aine amaani g'emigyera, aine amaani g'ebitagata. kwonka akiza kugamba ayeta biharabu eeh atsigaho amaani ga great lakes this is not Uganda this is not Kenya this is not Rwanda this is not Burundi this is not Tanzania this is great lakes. This is no great lakes. Amayanja marungi agadizayiningire gakasyaraara ahantu hamwe agatarikubaasa kwimuka gakaza kuteganisa n'ebicweka. Nikyo orikuhurira omujungu naakyeta great lakes. Victoria tekaabaasa kufurika ngu yaatwara Ntebe. Lake Bunyonyo tekaabaasa kufurika ngu yaatwara Ankole. Lake Albert tekaabaasa kwimuka ngu yaatwara Uganda na Congo. Kwonka nimura amayanja gaabo nigeteera omurundi gumwe gagyenda gateera Miami gagitwara gagiheza, gaimuka eizooba rimwe gateera Japan gagiheza, gaimuka eizooba rimwe gateera plant za China za za hydrogen power gaziteera gazotsya gaziheza. We are the great lakes of Africa. Ebi byona ebi muri kureeba nibibaho nibitabuka because mukaruga aha Ruhanga waanyu mwaba kasiti Emyoyo eri aguresiivu, amayanja gari aguresiivu, emiti eri aguresiivu, enkuba ziri aguresiivu, buri kintu kyona kibainiire ekiniga. You the holy people of Great Lakes, you banyakitara, you the kingdom. Even God nari ba maraika babainiire emitima mibi that's why nimuree nibabateera left and right. You are no longer have marriage